Croeso i Swig Sydyn 3, y diweddara yn ein cyfres ni o nosweithiau barddol rhithwir gan fracdir beirdd. Penillion fesul paent, a does ddim hyd yn oed rhaid i chi godi i fynd i nôl chwanag at y bar. Mae'n cyfan yn dod atoch chi. Wel, mae'r ddwy swig gyntaf dal ar gael, os da rhaid chi fethu heina, maen nhw ar gael ar, trwy bodlediad, trwy Facebook neu drwy YouTube, a maen nhw'n werth i gweld. Ond pidiwch yn mynd i chwilio amdano rwan, achos heno yma, ar eich cyfer chi, wan hyn, Mae gennym ni bump o gerddi neu ganeuon newydd sbon danlli gan bump o feirdd rhagorol brofiadol, sef, Iestyn Tyne, Siôn Aled, Gwyneth Glyn, Morgan Owen a Anni Llŷn. Felly, llenwch ych gwydr, ystyddwch yn ôl yn eich slipars a mwynhewch y cyfan. Mae noson ni heno yma yn digwydd mewn cydweithrediad hefo gŵyl arall, Mae Gŵyl Arall, fel arfer wrth gwrs, yn benwythnos llawn dop o sgyrsiau, o lenyddiaeth, o gerddi, o ganeuon, o gelf, a hynny'n digwydd yng Nghanarfon, ond oherwydd Covid 19, mae Gŵyl Arall eleni yn digwydd ar-lein. Mae yna ddwy fantais i hynny wrth gwrs. Un ohonyn nhw ydy, os na fedrwch chi cyrraedd Canarfon er mwyn rhannu yn yr hwyl, Mi fedrwch chi wneud hynny ar-lein. Ac mae'r ail fantais ydy hyn, yr ail fantais ydy hyn, sef bod y digwyddiadau yn hytrach na cael eu crynhoi i un penwythnos yn cael eu mestyn trwy fis cyfan. Ac os ydych chi eisiau gwybod mwy am beth sydd ymlaen gin Gŵyl Arall eleni, mi fydd yna linc ar ddiwedd y cyflwyniad yma. er mwyn i chi pidio colli ddim byd. Wel, um, o, mae gwyl arall i'r lenni wedi i hael, uh, wedi i hael frandio fel gwyl ffordd arall i adlywyrchu y newid sydd wedi gor gorau bod. Felly, ni'n meddwl bys hynny yn destun priodol iawn ar gyfer ein beirdd ni hen yma, sef ffordd arall. Felly heb ragymadrodd i mwy, mae'n amser i agor drysau'r bragdy, led y pen agored a chroesawu y bardd cynta i'n llwyfan rithwir ni hen yma, sef Iestyn Taim. Wel, mae Iestyn yn fardd ac yn gerddor. Mae wedi bod yn weithgar yn y yn y gorffennol efo Patrobas a Pendefig ymhlith eraill, ond wrth gwrs mae gigio ar hyn o bryd wel, ar ben neu wedi cael ei gohirio am y tro. Mae Iestyn yn un o sylfaenwyr y stamp, a mae wedi bod yn brysur iawn yn ddiweddar, yn cyd-olygu hefo Grig Miws, y blodeugerdd o'r enw Deud y Drefn pan nad oes trefn. Cant o gerddi gyn 60 o feirdd cyfoes, a mi fydd hwnnw, neu honno, ar gael ym mis Awst, a mae modd i rhagarchebu fo o flaen llaw. Yn y gorffennol, mae Estyn wedi cyhoeddi dau gasgliad o'i waith ei hun, Addunedau ac Ar Adain, ac mae'n gweithio ar gasgliad newydd ar gyfer ei chyhoeddi flwyddyn nesaf. Mae hefyd yn gweithio ar albym o gerddi a cherddoriaeth wedi ysbrydoli gan y llun eiconig hwnnw gin Jeff Charles O Carneddog a'i wraig yn ffarwelio eu cartra nhw yn Eryri yn 1945. Wel, dyn ni'n edrych ymlaen at glywed mwy am y prosiect yna, ond yn y cynamser, mae'n bleser mawr croesawu Jestyn i agor y noson i ni heno 'ma.
Diolch yn fawr i ti Ifor um, a fel mae'n digwydd, um, o'n i wedi meddwl swn i yn cyflwyno rhywbeth allan o'r casgliad cysyniadol yna dwi wedi bod yn gweithio yna fo. Um, dwi'n meddwl bod o yn ffitio rwsyd i fewn i, i thema'r noson heno. Um, wrth gwrs, o'n i'n gweld dau berson yn y llun yna

ardal ddiwydiannol Hinckley yn Lloegr. Um, cefnlen hynny wrth gwrs ydy um, hunanladdiad i mab nhw, um, Hywel Wyn, um, mi ddarganfyddiwyd i gorff o yn llyn dinas um, un bora o ha 1945. Um, ac mewn ffordd bod wedi bod yn rhedeg y, y, y ffarm ar ran y ddau ohonyn nhw oedd ymhell yn ei 80au. Um, felly, ie, yeah, maen nhw ar drothwy newydd mawr yn ei bwydau. Ond um, y gerdd sgynnau neu'r geiriau ar gan sgynnau ar gyfer chi heno, um, yn seiliedig ar lythyr gan Catrin Gwrai Cernyddog. Um, sgwennwyd y llythyr ym 1949 at gyfaill iddi, felly bedair blynedd ar ôl digwyddiadau'r llun yna. Um, ac mi dorys i nghalon braidd yn darllen, darllen y llythyr. Um, a fel yma mae'r dyfyniad sydd ysbrydoli'r gerdd yn mynd. Um, mae'n dweud, dydd nadolig y llynedd, mi fedri i grio am y tro cyntaf ar ôl colli hywel, a charedigrwydd y nadolig a dorodd yr argau. Roedd dwy flynedd o ryfel oer a'i golli ynta fel y darfu i'n ei wneud wedi cloi fy nagrau a teimlwn fel dynes mewn breuddwyd. Felly, Galargan Catrin ydy enw'r gerdd yma. Mae'n oer mewn tre estron a gafael atgofion yn teuru ar galon nad digon i'w dyw. A minnau yn unig yn oedi'n flinedig daw clych y Nadolig drwy'r diliw. Aeth tri o'm mhlant bychan yn gynnar dan gryman, a chroesi'r llu arian wrth hedfan tua'r haul, ac un yn Las Lencyn, aeth yntau o'r dyffryn i'w dilyn nhw wedyn am gadael. Y pumed a'i gwyliodd yn mynd draw o'i gwirfodd a mynnodd ei dilyn nhw drosodd rhyw dro. Y nŵr oer llun dinas ei boddwyd heb urddas a'r deyrnas o'm cwmpas yn cwympo. Caf ddatod y cloeon ar ddudan o fidion, daw'r poenau fel ffynnon o'r galon dan gel. Ac yma mewn gwaeledd, ar wely'r ymgeledd, caf wylo o'r diwedd yn dawel.
Diolch yn fawr i Estyn. Cerdd ddirdynol yn wir. Wel, uh, mae'n bardd nesaf ni, Sean Aled, yn hanu o Borthaethwy. Mae wedi byw yn ei dro yn Wrexham, mae wedi byw hefyd yn Melbourne, Australia ar un adeg. Fo oedd prifardd y Goron ym Maldwyn yn 1981 a falle uh, bobl ddim yn cofio fod o hefyd wedi bod yn Mastermind Cymru yn 2007 dwi'n meddwl, a'i bwnc arbenigol pryd hynny oedd bardd arall o fôn, sef Goronwy Owen. Wel, mae Sean, Sean Aled wedi cwblhau doethuriaeth ynglyn â'r ffactorau sy'n arwain plant blwyddyn 6 a 7 i ddewis peidio Cymraeg, i ddewis defnyddio Cymraeg neu beidio. Ac nath i ymchwilo ar gyfer y prosiect yna, mynd â fo i gymharu nodiadau hefo sefyllfaoedd uh, ieithoedd gwahanol sydd wedi cael yn Wlad y Basg, yn Werddon, yn yr Alban, uh, hefyd ymhlith y Mohawk yn Canada, a um, pobl Nya Cwr yng ngwlad Thai, dwi'm yn siŵr os dwi'n deud hwnna'n iawn. Ond beth bynnag, nath yr ymchwil yna esgor ar nifer fawr o gerddi gynno fo 'lly. Dath i gasgliad cyntaf o, uh, Dagar a Rhew, uh, i'r golwg nôl yn 1979. Wel, oedd rhaid aros tan 2018 ar gyfer y gyfrol nesa, Meirioli. Gobeithio'n wir fydda'n rhaid ni aros gyhyd uh, am y trydydd casgliad. Ond ddim rhaid ni aros am i gerdd nesaf o, achos mae yma uh, ar y drothwy fel petai yn barod amdano ni, felly rowch groeso mawr i'r bragdy i Siôn Aled.
Wel, fel ydych chi wedi clywed, dwi wedi crwydro'r byd tipyn bach, ond uh, mae gwreiddiau'r gardd sydd gen i heno yn fy mhlentyndod yy pan o'n i'n byw i ddechrau Mangor ac yna ym Mhort Deithwy, ond yn y ddau le, yr olygfa o'm ystafell wely o'r yy cawnneddau um, uh, yn Eryri. Ac um, be uh, aeth a fi nôl i'r olygfa yna, oedd y sylweddoliad bod Cymru ar hyn o bryd um, ar ryw groesffordd ar ryw ddeuddwr felly. Um, mae yna obaith i ni ennill annibyniaeth, ond mae yna berygl mawr hefyd oherwydd yr uh, tueddiadau o Lundain ag yng Nghymru hun yn erbyn yn dyfodol fel cenedl annibynnol i ni fynd y ffordd arall, efallai'n fwy felly na'r Alban. Felly Cefn Deuddwr ydi enw'r soned sy gen i heno. Hiraethais amdanynt cyn eu nabod rioed, y bryniau a loewain rhos ar ddiwedd dydd. A swnïan ers pan o'n i'n ddim o oed am siawns i'w crwydro yn herfeiddiol rydd. Ond roedd rhyw ias o bell a weld march chwyn y cuddiau'r niwl yr esgair dan ei hyd, a gofnwn wrth i'm ddringo. Gau bob dim yn nheyrnas lwyd y cwmwl draw o'm byd. Yno, rwy'n loetran, uwch fy nghanol oed, a'r dŵr o'r gors yn llifo a ddwy law, y nant yn dawnsio gobaith tua'r coed, islaw'r carneddi'n gwasgar grym y glaw. A chlywaf Ar yr ochr draw i'r gardd, mae'r rhaeadr yn dwndro dan ei thar.
Diolch yn fawr, Sean Aled. Wel, dyn ni am fynd i eiddionudd nesaf at Gwyneth Glyn. A Gwyneth, wrth gwrs, yn nofelydd ac yn fardd, ei phrosiect nesaf, meddai hi, ydy gweithio ar gerddi ar y testun Cerddi Canol Nos ar gyfer casgliad sy'n cael ei olygu gan y bardd plant presennol, Gruffydd Eifion Owen. Mae hefyd yn sgriptwraig i uh, Pobl y Cwm, er wrth gwrs ddim ar hyn o bryd, ac mae'n gerddor. Yn 2005, ddoth i album cyntaf hi uh, i weld golau dydd, sef Wyneb dros dro. Ers hynny, mae wedi cyhoeddi sawl album. Ac yn ddiweddar, mae hi wedi bod yn cydweithio hefo Meinydd Gwilym, Sian James a Gwenan Gidbarth dan yr enw Pedair. Uh, mae hwn yn rhyw fath o golectif sydd yn mynd yn ôl i Steddfod Môn yn 2017. Mae wedi bod yn dod at ei gilydd yn achlysurol ers hynny, ac yn wir, eleni, oedd nhw wedi gobeithio mestyn a chwaeroliaeth i gynnwys cantoresa a cherddorion o'r Alban ac o Iwerddon. Ond wrth gwrs, dyma Covid-19 yn drysu'r cynlluniau. Ond, Maen nhw wedi llwyddo dod at ei gilydd i recordio o bellter yn eu tai gwahanol ac mi fydd na draciau gynnyn nhw, traciau gin pedair, yn ymddangos yn fuan iawn ac ar gael i'w lawrlwytho. Wel, yma, ben ei hun, mae Gwyneth heno yma, a sgwni fe fydd gen hi i rannu hefo ni ar y testun ffordd arall. Croeso mawr, Gwyneth.
Diolch Ifor. Yy ma'r gân yma ar gyfar unrhyw un ddaru osod nod clodwiw i'w hun ar ddechra cyfnod y lockdown a sydd ella yn teimlo erbyn hyn bod o heb cweit gyrradd y nod hwnnw.

Diolch.
Hyfryd iawn, hyfryd iawn. Mae'n rhaid fi ddweud, dwi wastad yn hynod eiddigeddus o unrhyw un sy'n medru uh, cymryd cerdant, ond yn wir. Wel, diolch yn fawr. Ac o uh, Eifionydd, mi awn ni i'r de. Mae Morgan Owen yn dod o Ferthyr. Mae wedi treulio cyfnod yn Aberystwyth ac yng Nghanarfon, ond mae wedi ail, ail gartrefu wan yn y de. Mae Morgan di cyhoeddi uh, dau gasgliad byr o gerddi hyd yma, sef uh, Moroedd Blaenslais Dŵr, yr enw'r cynta, a Bedwen ar y Lloer oedd yr ail. Ond mae Moroedd Blaenslais Dŵr wedi ennill wobr Michael Marks uh, llynedd am bamffledi barddoniaeth. Uh, mae hein yn wobrau Prydeinig sy'n cael ei, maen nhw'n bodoli ers i'w ddegawd, a maen nhw'n cael eu cynnig ar gyfer uh, pamffledi, uh, pamffledi sydd yn wneud argraff. Ac uh, dwi'n meddwl Morgan uh, ydy'r cyntaf i gael ei wobru, i gael ei wobru ag ynyn nhw yn y categori newydd ieithoedd Celtaidd, felly llongyfarchiadau i Morgan am hynny. Mae Morgan yn ddiweddar wedi bod yn ymchwilio i rei hanes rei o'r strydoedd a chymunedau coll yn ei ardal enedigol ym Merthyr. Mae hefyd yn gweithio ar gasgliad o ysgrifa gyda chymorth un o ysgoloriaethau Llenyddiaeth Cymru i awduron. Felly os oes yna gyhoeddwr yn gwrando hen yma sy'n awyddus i'w cyhoeddi nhw, cysylltwch hefo Morgan wedyn. Dwi'm yn gwybod os fydd uh, y gyfrol ysgrifa arfaethiedig honno yn cynnwys lluniau, ond yn sicr mae gyn Morgan ddawn fel ffotograffydd yn ogystal. Mae'n rhannu llyfr, lluniau hyfryd iawn yn rheolaidd ar ei gyfrif trydar. Ond rhannu cerdd mae am wneud hefo ni hen yma, felly rowch groeso mawr i Morgan Owen.
Shwmae, um, diolch fawr am y cyflwyniad yna. Um, Mae'r gardd hon yn deillio o fy nghyfnod yn byw yn Lerpwl, uh, lle o'n i'n byw am rhyw flwyddyn, rhyw ddwy flynedd yn ôl. Felly, um, yng nghyfnod y gardd hon, o'n i ar fi'n y llythrenol, troi ffordd arall i fynd nôl i Gymru fyw. Ond Mae'r gerdd hon yn ymwneud â storm haf. Um, oeddwn ni yn eistedd um, tu fas yn Lerpwl, tu fas ein, uh, ein fflat ni. Oedd hi'n ddwrnod chwilboeth braf iawn ac yn sydyn o, o nynlle yn dythre'n ôl dath na storm, dath na law mawr, uh, gwynt y ffernol grif, ond ath i yn dythre'n ôl fe yn cwbl o funudau. Felly, um, oedd y storm hon, y storm ddisymwth iawn. Um, mae rhyw drosiad eitha addas yn credu ar gyfer um, yr oes rydyn ni'n ei chael yn hyn yn ddi ar hyn o bryd oherwydd mae popeth yn newid mor gyflym. Pwy gwbl o fisioedd yn ôl, na, nid cwbl o fisioedd nawr er hyn wrth gwrs, pwy dechrau'r flwyddyn bydd yn dychmygu y byddwn ni blead ni nawr um, gyda Covid a, a phopeth arall wrth gwrs. Mae wedi um, ein taro ni fel ton o fôr diddig braidd. Um, ond dyma'r gerdd, storm haf Lerpwl, felly dyna ddigon o rag ymdroddi, a dyma ni. Storm haf Lerpwl. Tyranad pell yn gnil drwy'r tes, a phennau yn ymwthio drwy'r ffenestri. Glaswellt yn grid i gyd yn disgwyl glaw, a phawb yn rhyw anghredu. Pan ddiffoddwyd yr haul, prin y cododd neb i ben o'r papur neu'r llyfr yn ei law. Rhy ddisymwth oedd i fynd. Rhaid fod rhai do oelanod mentrus neu ffwndrus yn y gwres wedi hedeg yn rhy bell rhyngom a'r heulwen. Ond cyndyn oedd y pall i godi. A chyn i'r Stryd Dewi, dyna'r lle ni'n nhrio mewn chwa o nunlle. Llwch a chwynion misio mwy o sychder yn ddawns a fieithus yn y cwrt. Ac yna daeth y glaw. O'r diwedd. Diferion go iawn a lanwau'r ddinas ag arogl dŵr yn duel ar dir sych. Roedd y fedwen o flaen y tŷ a'r ŵyr, a'r byd oll, tybiwn i. Eiliad wedyn, ond gefn syth stond, i rhisgl yng nghyn dan gernod llond wybren o heulwen. Mae'r un syrth ni'n setlo, a'r tir yn sych, unwaith eto. Diolch fawr.
Diolch yn fawr, Morgan. Wel, ar gyfer yn heitem ola ni hen yma, mae'n braf iawn cael croesawu Annie Llun. Mae Annie'n gyflwyn, gyflwynwraig ac yn awdures ac ar ôl cyfnod yn byw yng Nghaerdydd mae wedi dod nôl i'w chynefin ym Mhen Llun hefo, ei, um, hefo Tudur a hefo Martha sydd yn dwy a hanner oed a Eigra sy'n bum mis oed. Os ydych chi digwydd bod yn gwylio hyn yma genod, helo. Um, a ni oedd Bardd Plant Cymru yn uh, rhwng y blynyddoedd 2015 a 2017 a mi dal yn brysur yn sgwennu sgriptiau i Q ac yn uh, sgwennu llyfrau uh, yn enw Cyw yn ogystal. Uh, cyn bod hir, mi fydd hi'n troi i sylw at sgwennu sioe uh, am Sir Ifan a Bowen Edwards a gyfer cwmni um, mewn cymeriad, gyda golwg wrth gwrs ar ganlwyddiant yr urdd yn 2000. 2022. Wel, dyma tro cynta uh, i Annie ymddangos fel uh, rhan o'r swig sydyn, ond mae'n hen stediar lle mae bragdy'r beirdd uh, dan sylw, ac os wrth gwrs pan oedd hi'n byw yng Nghaerdydd oedd hi'n ymddangos yn rheolaidd yn y nosweithiau yn fanna. Hynny wrth gwrs cyn i bragdy'r beirdd troi yn uh, franchise pan-Gymreig ac yn wir falle yn uh, yn rithiol fyd-eang, rhag ofn bod chi'n gwylio rywle difyr draw dros y don, helo i chitha hefyd yn te. Wel, heno yma, mae um, Anni ddim yn mynd yn ni'n fyd-eang, mae yn hytrach yn mynd i fynd yn ni yn ôl i berfeddion llun, felly rhowch groeso mawr i Anni Llun.
Helo bawb, uh, diolch am y croeso. Un o'r pethau dwi wedi wneud i gyfnodi'r cyfnod yma ydy sgwini can fach am y pethau dwi a Martha sy'n ddwy oed wedi gweld um, wrth fynd am dro rond Garnadrin. Felly dyma hi.

Wel, hyfryd iawn. Diolch yn fawr iawn, Anni. Clo anwyl i'r noson. Wel, dyna gyd uh, sydd gyda ni ar eich cyfer chi hen yma. Dyna gyd sy'n aros i mi wneud ydy Diolch unwaith eto i Estyn Tyne, i Siôn Aled, i Gwyneth Glyn, Morgan Owen ac wrth gwrs Anni Llŷn. Diolch unwaith eto hefyd i Llŷr Gwyn Lewis a Rhys Iorwerth sydd wedi bod wrthi'n ddyfal yn y cefndir yn corlanu beirdd, cynllunio posteri ac hefyd wrth gwrs Osian Rhys Jones sydd wedi uh, twtio'r sain a'r llun er mwyn dod a uh, blas rhyw chydig yn fwy soffistigedig ar y swig arbennig yma i chi. Wel, mi fydd swig sydyn arall o fragdy'r beirdd yn ystod wythnos yr Eisteddfod, mwy o fanylion i ddilyn yn fuan, ond tan hynny, byddwch wych, cadwch yn iach, a chofiwch, ailgodwn yn amgenach.